Fil-pregnancy, anke fil-bidu tal-pregnancy, qatt mhuwa normali li inti tara l-bleeding. Just huwa komuni ħafna. Ultrasounds li bilfors iridu jsiru huma dawn biex niċċekkjaw l-età tal-pregnancy fil-bidu, u mbagħad isir l-anomaly scan. Obviously earlier than that, ma tantx nieħdu gost li inti qed tħoxxi contractions. Alright. Għax ovvjament jista' jkun sinjal li forsi qed tidħol fil-ħlas qabel iż-żmien. Dan membrane sweep biex aħna nevitaw kemm jista' jkun possibbli illi hi tispiċċa li jkollha induction of labour li Nixtieq nirringrazzja lil Sweet Carnations Holistic Wellness Centre għall-kura ta' wiċċi u lil Quick Fix għall-apparat elettroniku. Illum fuq Kelmiet ma' Bambinelli, reġa' għandna magħna l-Doktor Sejra Xwireb illi kienet magħna fl-istaġun l-ieħor nilqgħek magħna. Illum bid-differenza li qiegħda preżenti magħna. Eżatt. U bil-plus one. U bil-plus one. Bil-guest. Nilqgħek magħna Doktor Sejra. Thank you. Mela, Doktor Sejra kif forsi għal min ġieli ra l-podcast qabel hija tabiba qed tispeċjalizza fil-gynecology.

Il-mument li mara tara dawk iż-żewġ linji, u hawn min ġieli kważi jibda jkollu suspett ta' qabel, x'inhuma s-sinjali li mara tkun tqila, apparti l-pregnancy test? Eżatt, so classically aħna, classically x'ngħidu huwa li jaqbiżlek il-period hu. Kont qed tistenna l-period, ma jiġikx, tajt x'qed jiġri. Ovvjament inti jekk qed tipprova tfal, forsi diġà għandek suspett li qed tipprova, so għalhekk ma ġikx il-period mela ħa nagħmel pregnancy test. Mhm. Però hemm sintomi oħra, ġifieri jista' jkun illi tħoss idrek tender jew qed jikber, jew jista' jkun ukoll li Alavolja suppost immissja l-period, waqt li l-period xorta tara xi ftit spotting, kif ġara lili. Jiena rajt xi ftit demm u alavolja jiena suppost tabib tal-gynae, even me, it fooled, jiġifieri it can be quite difficult. Sintomi oħra jista' jkun li forsi jkollna dak il-famuż li nsemmu l-morning sickness, tħossok naqra mdardra, forsi tirremetti, jew forsi xi mood swings, Dawn huma qisu classic symptoms, pero definitely jekk timiss ja period, missek tieħu pregnancy test sewwa. Eżatt, eżatt. Issa, malli mara ssir taf li tqila u konfermat bit-test, xinu l-proċess? Ovvjament titkellem il-gajni tagħha u wara kemm normalment isir l-ewwel examination. So, pregnancy test Mhux qed jikkonfermalna as such x'inhu l-pregnancy, x'tip ta' pregnancy, jekk kollox sew jew le, dik hija l-verità. Ekku. Ġifieri pregnancy test just jagħtina sinjal illi l-hormone tal-pregnancy qiegħed ġol-pipi. Dak biss fil-verità. Jiġifieri biex aħna nikkonfermaw il-pregnancy u nikkonfermaw ukoll li hija pregnancy normali, so to speak, Idu namlu ultrasound. Sewwa. Okay. Eh, u ultrasound klassikli minn ġewwa, ġifri aħna ngħidulu transvaginal ultrasound. Issa, jekk inti ma li kollok l mara li qed tipprova, so forsi tkun naqra iktar eh, strict kemm qed tieħu mhm. pregnancy test probabbli tieħu ħafna. Għax mhm. tkun qed tinkwiet, tkun qed tipprova tara taf kif. Inti qabel I would say li qabel 7-8 weeks mhuwiex daqshekk useful illi tagħmel ultrasound għaliex. Għax inti fil-bidu tal-pregnancy minti ħatara xejn fil-ultrasound, minti ħatara xejn ġol utru. Il-pregnancy trid tikber ftit sakemm tibda tara sinjali tagħha, Jiġifieri aħna ngħidu at around five weeks tara l-borża tal-pregnancy, at around seven to eight weeks tibda tara l-borża, tara lajn żgħir li jkun il-baby, u at around eight weeks tibda tara, seven, eight weeks again, tibda tara l-qalb tal-baby. Jiġifieri kif jaf kulħadd, jew forsi ma jafux minn dak li qatt m'għadda minnha, It-tqala hija stressanti u ħafna nisa jkunu ansjużi ħafna. So jsu biex tevita minn din l-ansjetà, aħjar tagħmel ultrasound darba kollox ikun lest milli tagħmel wieħed at five weeks ma jkun qed jidher xejn jew tkun qed mhux qed jidher kollox, tibda tinkwieta. Trid terġa' tiġi għal ultrasound ieħor. Oh, żgur. So classically, jekk M'għandekx problemi u kollox sejjer sew, at around seven to eight weeks I would say. Issa ovvjament jekk qed ikollok xi problemi jekk qed tara ħafna demm, jew jekk qed tkun muġugħa ħafna, jew jekk qed tara xi tisfija mhux tas-soltu jew tinden jew jekk ikollok indeni ovvjament trid tara l-tabib iktar malajr sewwa. Semmejt il- affarijiet per eżempju bħal bleeding u uġieħ. Naf li per eżempju int kif semmejt inti fil-kastija mhm. kien normali li rajt li spotting. Xinu ma dawk l-alarm symptoms illi forsi għal-kem għaw min jgħidlek isma normali. Mhm. Aħjart, imma aħjart iċċekja mill-li tgħid u hija di normali. So, fil-pregnancy, anka fil-bidu tal-pregnancy, Qatt mhuwa normali li inti tara l-bleeding. Ok. Qatt aħna ma ngħidu huwa normali, just huwa komuni ħafna. Ok. Issa, l-iktar ħaġa ovvjament li ninkwitaw fuqha meta mara tkun qed tara l-bleeding, ovvjament huwa miscarriage, huwa korriment. So, sfortunatament, one in every four pregnancies tispiċċa bħala miscarriage. U mhuwiex għax hemm xi problema min-naħa tiegħek jew min-naħa tar-raġel mill-partner tiegħek jew għax inti għamilt xi ħaġa x'ħafna nisa jinkwetaw illi għax marru l-gym jew għax kielu hekk jew never the case, never the case. Imma xi kultant meta l-bajda tiltaqa' mal-isperma ma jiltaqgħux kif suppost U n-natura ssolvi l-problema waħedha. Ok. U ssolviha billi tkompli bħala korriment, bħala miscarriage. Ok. Jiġifieri l-iktar ħaġa ninkwitaw fuq aħna meta naraw il-bleeding huwa miscarriage, dik l-ewwel ħaġa. Issa, xi kultant il-bleeding ukoll jista' jkun sinjal ta' ectopic pregnancy, Ectopic pregnancy bażikament tfisser illi t-tqala ma tkunx qiegħda f'postha ġo l-utru imma tkun qiegħda xi mkien ieħor. Jiġifieri jew fit-tubes, pereżempju most commonly fit-tubes, imma tista' tkun xi mkien ieħor ukoll, rarament tista' tkun fl-ovary, fiż-żaqq, bla bla bla, but classically fit-tubes. Xi kultant dawn in-nisa jaraw naqra bleeding ukoll. Issa, oħrajn, Espeċjalment pereżempju fil-każ tiegħi, I mean, ħadd ma jista' jgħidlek 100% x'ġara, imma wis probabbli meta l-embrijun okay, jitwaħħal ġol utru jista' joħroġ xi ftit demm li aħna ngħidulu implantation bleeding. Mhm. Which again, sometimes does happen. Xi kultant meta jimplantja Meta jeħel, mhm. sewwa. Joħroġ xi ftit demm ukoll minn wara jisu l-attachment tiegħu li ħanna jista' jifforma wkoll blood clot wara l-attachment. Li aħna ngħidulu subchorionic hematoma u jista' jibridja minn hemm ukoll. All right. Dini I would say l-iktar waħda komuni. li naraw. All right, meta jkun hemm bleeding imma l-pregnancy baqgħet sejra. Eżatt, jiġifieri il-pregnancy tidher ok, qed naraw il-qalb tal-baby, però xorta qed ikun hemm il-bleeding. Ovvjament ħafna nisa jinkwetaw ħafna, jkunu ansjużi ħafna għax jafu illi bleeding fit-tqala mhuwiex normali. U ħafna minn dawn in-nisa, again, aħna biex ngħinuhom, biex ngħinu kind of dal-attachment jissaħħaħ naqra iktar, nagħtuhom tablets jew gel in the form of a progesterone, which helps to support the pregnancy essentially. Ovvjament, again, meta aħna nitkellmu fuq bleeding fil-pregnancy, mhux bil-fors huwa bleeding relatat mal-pregnancy, jista' jkun bleeding minħabba xi ġoħra. Mhm. Forsi xi problema fl ta' rutru, forsi xi problema fil-vaġina. Ġifieri aħna meta jiġu n-nisa l-emerġenza u l-isptar minħabba l-bleeding neżaminawhom minn fuq sisfel, essentially. Ġifieri hemm ħafna affarijiet li nkunu din naraw. Biex kunu tafu eżatt minn fejn ġej and what's next. And what's the best way to help. Mhm. Sowa. Tajjeb. Semmina l-morning sickness. Mhm. Issa jina li ma kienx morning, fitnej li huma. Ah. Morning, afternoon u evening. Billej le, thank God. Il-morning sickness. ħafna min-nisa jesperjenzawh. Mhm. Jiena fl-istess ħin kont nara ħajsaj of relief illi kollox miex isew. Kont ngħid ok, għad dardir mela kollox miex isew. Jiena l-oppost, jiena ma kelli xejn, qed żgur ġale xi ħaġa. Żgur xi problema. Għax imbagħad għax imbagħad hekk jiġri meta flok tgħid tara I'm blessed. Eżatt. Tibda tinkwieta tgħid imma tgħid xi ħaġa ħażina. Welcome to motherhood by the way. Għax ek, ek, ek eh, il-ġerni ta' madan, ma jkunx hemm xi ħaġa li qed tinkwetak, ma tgħidx tgħidx hekk. Eżatt, eżatt. Il-morning sickness. Ħafna nisa jaddu minna. Mhm. Sfortunatament hawn min jibqa' sal-aħħar ta' tqala, imma mhm. naħseb il-maġġor parti iktar xaġa tal-ewwel trimester. X'tista' tgħin għal morning sickness? So, so morning sickness kif qed tgħid inti, aħna colloquially ngħidu morning sickness, però it's not necessarily limited to the morning. Jista' jkun kwalunkwe ħin. Ja komuni ħafna, 80% tan-nisa li huma tqal jesperjenzaw xi forma ta' nausea and vomiting. Eh, U hija ntpatka ħafna, ovvjament. Imma huwa qisu reazzjoni tal-ġisem li qed ikun sensittiv għall-hormone tal-pregnancy, dak li taħseb l-evidenza, jaħsbu l-istudji. Issa, ovvjament hemm diversi mediċini li aħna nistgħu nagħtu biex ngħinu id-dardir. U hemm affarjiet ukoll naturali li wieħed jista' jipprova, jiġifieri affarjiet bħal ginger pereżempju, hemm evidenza li tista' tgħin. Ovvjament importanti li dak li jkun ikun qed jixrob ħafna ilma għax minħabba li qed jitlef, we need to make sure li mbagħad she doesn't become dehydrated sewwa. U idealment ukoll tgħin naqra lilha nifisha billi tieħu ċertu tip ta' ikel, ġifieri affarijiet bħal ħafna dairy products tevithom, tieħu affarijiet naqra iktar light mhm. bħal toast, crackers, affarijiet naqra iktar bland basically. Mhm. Biex forsi tkun tista' żomm naqra iżjed. Jiena kont isibni kom dan naqsam il-mil li normalment nikol fit-tnejn. Fit-tnejn. Eżib nibda portion A, nibda eżib f'nofsinhar. Ovvjament ma kienx iżomni ħafna, ma mbagħad wara wara tliet sigħat jibda ġej il-ġuħ ngħid ħanikol il-biċċa l-oħra. Imma jekk niklu f'daqqa. Mm, aha. Dik ukoll, dik tgħin ukoll, ġifieri not massive meals, ġifieri naqriżar. Eh, hemm sitwazzjonijiet fejn eh, Il-mara tkun qed tipprova tieħu l-mediċini biex tgħin lil nifisha biex ma tkunx imdarġa, ma jkunux qed jaħdmu. Il-ħin kollu qed tirremetti mhijiex qed iżomm l-ebda forma ta' ilma. Okay. Um, at that point, trid tiġi l-isptar. Okay. Ġiri aħna ma nkunux happy jekk jisir dehydrated. So, oh, jew jekk pereżempju tkollha d-deni jew jekk hemm xi raġuni oħra għaliex qed tirrimetti, forsi hemm xi gastroenteritis, forsi għandha diarrea u għandha d-deni wkoll. Taf kif? So dawn huma affarijiet li aħna naraw ħafna nisa l-isptar minħabba fekk u jekk hemm sinjali fil-pipi jew li mhix iżżomm l-ilma rridu nżommuhom l-isptar. biex intuhom drip, bażikament ilma minn flok tkun qed tixorbu jidħol fil-vina. U nissaportjaw wkoll permezz tal-mediċini. Sometimes this can be really bad, jiġifieri hemm kondizzjoni oħra fejn aħna ngħidu la hyperemesis gravidarum, li mhix daqshekk komuni. Okay. Fejn in-nies daqs kemm qed jitilfu ilma jibdew jitilfu mill-pis ukoll. So they lose 5% tal-body weight tagħhom daqs kemm qed jitilfu, mhux Okay. iżommu xejn. Em, Dik again naqra iktar tkun naqra iktar severa il-kondizzjoni. Alright. But again, most of the time hija xi ħaġa li em, hija limitata l-ewwel trimester Okay. u wara jisa tisset ilija. Mhm. Sewwa. Ħajja thank God. Semmejt il-weight loss. Per eżempju, jiena naf min mhm. li kienu kun imdardar, mhux każ li jitlef ħafna ilma però, ma mhm. tant kienu kun irdardar u tant kien idejqu kollox li kell. Li jisom inaqsu ħafna li kell u fil-bidu jitilfu l-pis. Ma kienx fil-kas tiegħi, xini kien ikoll ħafna ġuħ. Ah, Infatti il-ġlida tiegħi kienet tkun li għandi d-dardir, ma għandi l-ġuħ fl-istess ħin. U ma stajċ inħalli il-ġism jaqbadna ħafna ġuħ, ximbat id-dardir jiġini jar. B'xi mod, jew kella kienet ċaġa ta' moħħi. Emmek, per eżempju, hija inkwetanti li per eżempju mara tkun edha titlef ftit il-pis, ovvjament qed ngħidu ftit pis għax meta dan. Fl-ewwel trimester forsi mhux qed tħossha komda li tikol biżejjed. So, again, fl-ewwel trimester huwa komuni li forsi xi ċertu ikel li inti kont tħobb ittehmu naqra differenti. Jew xi rwejjaħ jibdew idejquk. Klassiku narawha fuq anke t-television qisu classic symptom ta' tqala. Le, jiġifieri inti jekk m'intix qed tirrimetti u forsi m'intix qed tiekol daqshekk u qed titlef mill-piż, it's not something worrying. Ovvjament, minħabba li inti tqila ideally tipprova tagħmel naqra sforz u tiekol normali, sort of. Imma le, mhix l-istess ħaġa basically. U ħammur peress għal persuna bħali, jien kienu għal ħafna ġuħ u ħafna cravings. Il-cravings, darba qatt naħseb. Imma ma nafx tagħmilx sens dit teorija ta' ġo moħħi. Jista' jkun illi tkun qed tikkrejvja xi ħaġa għax ġismek ikun nieqes minna. Għalkemm din u bħax kont tikkrejvja. Le, il-problema hija li fil-kbir kont nikkrejvja ħafna l-ġobon. Okay. U id-dairy products. Okay. U l-bajt, xi toast per eżempju, ġili anka l-larinċ. So they're quite, ma kienux affarijiet daqshekk mhux healthy ħa ngħidu hekk. Min kont ngħid ma tgħidx niqsam il-kalċjum. Imbagħad il-problema kienet li fiż-żgħir kont nikrejvja iċ-ċikkulata, kont ngħid imma għajmin iċ-ċikkulata ma nasibx li għandu qas. Jew xi ħaġa li l-ġisem għandu bżonn għax ma fiex nutritional value. So bdejt ngħid stremma xi tkun. Allura fl-ewwel wieħed kelli dik in-naqa' dilemma jista' jkun li għax kont nieqsa mill-kalċjum, imma mbagħad fit-tieni wieħed bdejt ngħid, imma ma sibx kont nieqsa miz-zokkor, għajm jien iż-zokkor tieħdu minn ħafna riżorsi ma hemmx għalfejn miċ-ċikkulata. Allura bdejt ngħid le ma nasibx li dit-teorija treġi, ma nafx. Ara. Jekk hemm xi science backing up the cravings. Jekk hemm science backing up the cravings, I'm not aware of it. Okay. I'll be honest. Um, definitely it is a known fact, jiġifieri nafu li hemm dawn il-cravings bla bla. Definitely there is a psychological aspect to it ukoll, so ġifieri kull mara tkun taf li tkun tqila tgħid, you know, I'm gonna get some cravings now, ħanaraw, per eżempju, jiena fil-każ tiegħi kelli ħafna kont irrid ħafna affarijiet li fihom il-melħ. Imma kien hemm raġuni għax kelli l-pressjoni vera baxxa, So, jiena kont imbati ħafna bil-pressjoni baxxa li, again, tiġri ħafna nisa. Mhm. Per esempio, ħana l-isptar, klassikli, eh, meta nkunu għet noperaw fit-theater, tkun taf illi xaħat mill-kollegi kun tkun tqila, għax eh, you know, xi fejn in the middle of theater, kif ġara lili. I mean, jow tħossok li ħataqa taf kif għax tkun nizlet lek il-pressjoni. Mhm. So dik hija klassiku kol għax semmejna s-sintomi tal-ewwel trimester. Li tħossok sturduta. Eżaġ, ġifieri aħna kif naraw dejjem ngħidu mm, forsi tqila dik. Tax ma semmejniex ukoll u mm. dit għala siħa fil-verità. l-ammont ta' pipì li tgħaddi iżjed. Eħe. Jien minn hemm kont indunajt, ħen kollu Ok. dieħla l-bathroom qabel għamilt it-test. Ok, ok, iva. Ġifieri, again, it is another symptom, tmur iktar ta' spiss, iktar ma tavvanza fit-tqala, iktar ħa tmur. Oh, żgur. Għax imbagħad ikun hemm iktar pressure fuq il-bużieqa tal-pipì, so il-bużieqa tal-pipì fejn qabel kienet tesa' ċertu ammont, issa għandha limited space u forsi naqra pressure fuqha Bil-baby jagħti bla bla bla. So aha, again, classic symptom. Itqala tinqasam fi trimesters. Mhm. Għax hekk. U bħalissa niddiskutu naqras is-sintomi tal-ewwel trimester. Hemm xi testijiet li forsi wieħed għandu jikkunsidra F'dan it-trimester, fl-ewwel wieħed? So, fl-ewwel trimester diġà semmejna ovvjament l-ultrasound, mhm. right? So, l-ultrasound trid tagħmlu biex tikkonferma mhm. it-qala. Mhm. Eventually aħna nagħmlu wkoll dating scan jgħidulu, ġifieri biex nagħtu età iktar accurate li tqala. So, classically aħna ngħidu qisu kemm għandek ġimgħat fi tqala, based on meta kienet l-aħħar period. Mhm. So ovvjament dan mhux such accurate right għax inti għala volja nafu meta l-aħħar period, dak mhux qed jgħidilna meta actually sar conception. Conception eżatt. Jiġifieri l-ultrasound li jsir at around 11 to 13 weeks, 11 to 14 weeks, ikun l-iktar estimation accurate biex jgħidilna eżatt jisu l-età ta' dik il-pregnancy kemm hi. Dik l-ewwel waħda. Issa mbagħad hemm testijiet oħra li inti tista' tagħmel fil-first trimester li jistgħu jgħidulek u jistgħu jagħtuk idea mhumiex hundred percent accurate, fuq xi problemi li jista' jkollu l-baby. Bħal Down syndrome u syndrome zoħra. Mhm. Ġas biex tkun tafu jkun jafu n-nis, miex xi ħaġa li hija classically offruta l-isptar. All right. Imma hemm diversi mezzi kif tista' tevalwa dis-sitwazzjoni, ġifieri jew hemm combination ta' ultrasound u testijiet tad-demm. All right. Li jistgħu again jagħtuk a percentage probability. All right, okay. So it's never going to be 100%. U mbagħad hemm test ieħor li huwa test tad-demm biss fejn bażikament huwa qed jħodlok qed tieħu d-demm tiegħek. U inti at the end of the first trimester f'ġismek ikun hemm id-DNA tiegħek mhm. u jkun hemm id-DNA wkoll tal-baby okay. in your bloodstream. Okay. So jekk jiena nieħu testa dem tiegħi, Inkun nista' nivalwa d-DNA tal-baby wkoll. All right. So jista' jtija jtini idea idea fuq dawn il-trisomies, dawn il-syndromes, ok, tal-baby, again, nittestjaw classically għal tlieta minnhom. All right, ok. U jista' jatik ukoll, ovvjament, għax we're checking the genetics, the gender of the baby, which is 99% Correct. Il-blood test qed ngħidu. Dal-blood test. All right, okay. Dan ngħidulu insomma NIPT. So, All right, okay. Testing. U l-ultrasound dak huwa l-empty scan? So, fuq l-ultrasound jiċċekjaw il-nuclear translucency, so mhm. bażikament jiċċekjaw jisu xaħam ta' wara l-lont tal-baby, jimmeġerjaw, so, mhm. li huwa, again, another test, L-ultrasound in combination ma' blood tests jagħmel it-test with you know, a better predictive value, ġifieri oh, higher right. probability. Um, again, dawn it-testijiet ovvjament ma jsirux ma jsirux l-isptar għax minħabba li aħna m'għandniex l-abort sewwa. It's not of any value, so all right now. All right, all right. Ġifiri iktar minn irti għamlu iktar għabbażi ta' kurizita. Eżatt, biex inti forsi tkun preparata. Eżatt. Taf kif? All right, okay. Mhm. U fl-ewwel trimester jew ħabbidu ta' second tiftaħ il-fajl l-isptar u xek. Eżatt, ġifiri eh, once li inti għandek positive pregnancy test, jiddependi mhux kulħadd l-istess, mhm. jew imorru għand it-tabib tagħhom, jew imorru l-health center, jew imorru għand gajni fil-privat, mhm. u mbagħad huma jirreferuhom għall-isptar. Idealment l-isptar Ikun hemm l-ewwel appuntament at the end of the first trimester jew beginning second trimester, mhux dejjem l-istess, u sfortunatament hemm ħafna pazjenti. Skont il-pazjenti. Bla bla bla. Ma around about that time idealment. Tajjeb. U ma kull appuntament hemm xi affarijiet li l-mara tittieħu magħha dejjem? So, eħe, so meta tmur l-ewwel darba huma ħajamlula l-blue card ngħidulu aħna. Fej bażikament ikun hemm l-informazzjoni tal-mara, tat-tqala, tal-pregnancy, kollox ikun hija temmek u din dejjem iżommu magħha. Ħalli jekk jinqala xi ħaġa, jekk ikolla xi emerġenza, jekk trid tmur emerġenza, jekk trid tmur l-health center, jekk trid tmur labor ward, dejjem ikolla l-fajl magħha. Ħalli aħna meta narawha nkunu nafu l-istorja tagħha. So dejjem iġib il-blue card, L-isptar dejjem aħna nittestjaw il-PP, so ikolla vażun or whatever fejn tieħu sample ġibu magħha u dejjem niċċekkjaw il-pressjoni. So classic tests illi nagħmlu at every visit. Tajjeb. Ultrasound hemm għalfejn isir f'kull vista fil-verità jew iktar xi ħaġa Le. Għal kurżità. Le. So l-ultrasounds li bilfors iridu jsiru huma dawn biex niċċekkjaw l-età tal-pregnancy fil-bidu. U mbagħad isir l-anomaly scan. L-anomaly scan isir jisu bejn 19 to 21 weeks fejn ikun ultrasound id-dettaljat, fejn naraw l-istrutturi kollha tal-baby, naraw, you know, il-ras, il-pulmun, kollox. Naraw jekk hemm xi problemi, ok, u nieħdu kalkoli wkoll tal-measurements tal-baby. U fil-verità m'hemmx għalfejn ikun hemm ultrasound ieħor. Ovvjament, as long as m'hemmx problemi fil-pregnancy, m'hemmx risk factors oħra, eċetera, eċetera. Xi kultant l-isptar as a standard jisu dejjem nagħmlu ultrasound ieħor fit-third trimester mhm. nerġgħu. Imma according to guidelines ta' barra tal-Ingilterra għax aħna il-mediċina tagħna bbażata fuq tal-Ingilterra m'hemmx għalfejn. Taj żgur, għax inti fil-verità tkun qed tagħmel il-visti u tħossu tħossukom bdejk. Kull darba, eżatt, so kull darba li tiġi mara dejjem neżaminawha, aħna jikonna xi you know, dubju, jew jekk ninkitaw fuq xi ħaġa dejjem nagħmlu ultrasound. Tajjeb ħafna. First trimester, żgur li konna tinsemmu jisu ftit hemm ħafna, hemm mixture ta' emotions. Mm. So inti, ok, forsi diġa għandek mood swings. Tkun eċitata. Mm. Jista' jkun li forsi ma tkunx daqshekk eċitata, forsi it-għala ma kienieċ pjanata. Mhm. Forsi tkun qed tinkwieta fuq ħafna affarijiet, tinkwieta fuq il-finanzi, għax baby ġib miegħu you know, ħafna finanzi differenti. Qed tingwida fuq il-fatt jekk inti tħossokx lesta li tkun om. Qed tingwida fuq it-tqala stess. Fil-każ tiegħi ovvjament naf ħafna fuq it-tqala, imma so iktar ma taf kif konna qed ngħidu qabel, iktar ma taf iktar tibda. Kultant tiġi iktar mhux mal-ewwel sintomi. U tgħid għax jaf jiġri hekk, jaf jiġri hekk. So mixture of emotions. Sewwa. Which can be very overwhelming, żgur. Mhm. Ngħid għalija it was very overwhelming at first. Mhm. Illa anka jiena. Fil-tant kienet overwhelming illi tal-familja qabel għamilt l-ewwel altra ma kontx qedtilhom. I wanted to be sure li kollox all right. Milli l-ewwel irid ngħid isma' pregnant imbagħad. Eżatt, eżatt, ħafna nisa jħossu hekk. Imma eħe, apparently iktar ma ltqajt ma' nies hija xi ħaġa komuni li forsi jżommu tal-pregnancy test vera ftit nies u mbagħad jibdew jgħidu wara dan l-ultrasound u mbagħad jerġa' isek saret iżjed komuni llum il-ġurnata anke Malta qabel it-tradizzjoni kienet iktar xaġa ta' barra li ma' tliet xhur jgħidu. Llum il-ġurnata Malta saret isqar iktar jisu għaw iktar awareness li jisma' ħa nistennew l-ewwel trimester u mbagħad nibdew ngħidu. Għax ovvjament ir-riskju Eżatt, ir-riskju jonqos u wara l-ewwel trimester, ġifieri kif għedna li chance of miscarriage huwa one in four, I mean dak għoli hu. Ah, żgur. Jiġifieri jiena hekk kont ngħid, il-każ tiegħi mbagħad kien differenti għax imbagħad jiena meta sirt naf li kont qila kont barra, kont qed naħdem barra u kont waħdi sort of. So jisni ħassejtni li kelli ngħid il-familja. Storja oħra mhux hekk? Taf kif imma jiena dejjem qed li kont ngħidilhom Kif qed tgħid inti wara l-first trimester ma depends on your situation. Eżatt, eżatt. U jiena mal-ewwel ukoll kont għax kont nħossni ansjuża bla bla bla u again daw l-affarijiet kollha. Kon idlhom imma isma' like tafu li there is this risk, ġifieri don't be too excited, jiena hekk kont għamilt. Tajjeb, eżatt, eħe, del pros and cons, eżatt kollu. Għax fl-istess ħin, jek toqgħod taħseb fuq il-negattiv biss, you know. Tispiċċa ma tux pjaċir waqt itqala li hija ħasra. Eżatt. Issa bħala bħala per eżempju kremps, kremps jew ħa ngħidu hekk ġbit għax ma rridx insejħilhom kremps għax naħseb hija xaġa differenti. Hija normali li tbed tħossom mill-bidu ġbit. So Towards the end of the first trimester, I would say, and beginning second trimester, ġbid huwa normali, aħna ngħidulu round ligament pain. Jiġifieri bażikament kif qed jikber l-utru, so qed jiġbed l-utru mhux qiegħed qisu just randomly per per f'żaqqek. Eżatt. Huwa mqabbad ma' ċertu ligaments mas-sides taż-żaqq sewwa. Jiġifieri daw jibdew jistreċċjaw.

Dak, speċjalment fl-ewwel trimester, jinkwetana naqra iżjed, għax xi kultant, pereżempju, miscarriage jista' jkun assoċjat ma' period cramps. All right. So, għalhekk, jiġifieri l-affarijiet li jqisu xi ħadd irid joqgħod naqra iktar attent għalihom fl-ewwel trimester huma bleeding, uġigħ, li is normally crampy like pain, or else severe pain, ovvjament dak that's even worse, so ma rridu naraw. jew inkella deni jew dal-tisfija mhux tas-soltu. Ġifieri daw l-affarijiet, again, um, we don't consider them as normal. Right. So xi tabib jew xi ħadd irid irid jarhom dawn nisa. Jiena ħonnejt aħjar aħjar tmur għal xejn. Iva, iva. Milli aħna open door policy. Jiġifieri qatt qatt qatt ma nibatu xi ħadd lura, qatt. Ġifieri ok, forsi xi nies il-Gary Grosh ikollhom bżonn jistenna bla bla bla, imma better safe than sorry, 100%. Aħjar tkun mortal xejn milli. Iva, iva. Tkun stajt mur u forsi ħa issir xi ħaġa milli mbagħad tkun pereżempju mort x'imkien tard wisq. Eżatt, eżatt, 100%. Second trimester. It starts getting better. Starts getting better usually, yes. Tibda tiggoffa, imma. Ah, Zaqqek tibda tikber, imma forsi il-morning sickness li kellek id-dardir jibda jtaffi, jibda xaħġa ma semmejniex actually fl-ewwel trimester classic huwa li tkun għajjina ħafna. Vera. Tkun għajjina ħafna. Ġifiri, ma nafx inti kif kont, hmm. imma jiena really, really tajrit ħafna, ġifiri. Kont nintefa fuq norqot ma l-ewwel, inqum nikol nerġa' morfu sodda nerġa' norqot. Ħafna kont. U jiena eh, s-soltu nkun enerġetik ħafna, so weħe, dik kienet xi ħaġa ħit. Li tipo, kif madof fis-seba ta' flaxija u qed inħossni nisni biċċa tal-art. Eżatt. U s-soltu nkun għadni għaddejja. Eżatt, so mbagħad jisu fis-second trimester tħossok id-dardiri taffi tħossok li l-enerġija terġa' tiġi lura, mhm. you know. So ħafna nisa jħossu għam ħafna ħjar. It's the best trimester fil-verita. Bada forma zaq, tibda tħossok ek sabiħa bħala mara tqila. Eżatt, ma tħossokx just bloated, għax ukoll fil-first trimester jaf tħossok bloated, forsi tkun constipated ukoll. Għax inti minħabba hormon differenti di darba minħabba l-progesterone li jkun iktar oli fil-tqala. Jisu jislowja il-musra. Right, ok, allura. U jaf ikollok constipation u bloating, jiġifieri it can be quite bad. U gas. U gas ukoll. Jekk jiġrilek hekk, affarijiet bħal probiotics per eżempju, which are completely safe in pregnancy, u hemm probiotics għatta apposta pregnancy. Specifically for pregnancy, eżatt. They can help a lot. They can help a lot. Tajjeb, good to know. Il-gas kien xi ħaġa li, peress bi filgħodu tkun sajz zaqqi U sa fil-axija kienet iva. tondja. Iva, iva, iva. U ifem, din xaġa li baqat kważi tqala siħa, ma first trimester kienet iktar viżibbli. Aha, aha, eżatt. U bad fisek trimester, sorry, vera. It's okay. Morru minn one għal two. Sabi ħaw koll, għax tibda tħoss il-movement tal-baby. Hemm konġeja, ekku. Iġifieri, usually, After twenty weeks forsi tibda tħoss xi ħaġa. Mhux kulħadd l-istess, not strictly għat-twenty weeks. Jiġifieri inti jekk għandek per eżempju l-placenta qiegħda quddiem, taf ma tħoss il-movements daqshekk għax ovvjament qisu hemm barrier ieħor. U jekk inti din hija t-tieni tqala, taf tħosshom iktar kmieni Għax forsi taf x'għandek bżonn tistenna. Taf x'għandek tistenna. Jien kont naħseb li huma gas bubbles eżempju. Exactly, fil-bidu tgħid ma dan gas li qed inħoss jew qed inħoss action movements. You know, ma mbagħad if it's your second time around, Eżatt. iktar esperjenza. Eżatt, mbagħad jibdew iżidu. Għax huma ma jibdewx eżempju jibdew mill-lum u baqgħu konsistenti kuljum le. Le, le, le, eżatt. Iġifieri fil-bidu it's normal li forsi Tgħid ħassejtha llum, mbagħad jgħaddi ħafna, mbagħad nażel nerġa' nħoss xi ħaġa. Aħna l-movements ikunu importanti u mbagħad after 24 weeks. All right. Jiġifieri after 24 weeks jisek inti tibda tidra il-rutina tal-baby bażikament. So per eżempju dejjem tiċċaqlaq fil-ħodu, jew dejjem tiċċaqlaq war li niekol, jew whatever. U importanti li kind of iżomm f'moħħok x'qed jiġri. Aħna meta jkun hemm mara li tiġi tgħidilna li mhix qed tħoss il-baby ninkwetaw ħafna. Għax dak jista' jkun sinjal li forsi l-baby ma jkunx kuntent. Okay. So aħna dejjem li ngħidu l-pazjenti huwa li jekk Għandek xi dubju li forsi l-baby mhux qed jiċċaqlaq? Oqgħod naqra bi kwietek. Oqgħod fuq is-sufan, fis-sodda, wherever, għax inti ovvjament jekk qed tagħmel miljun ħaġa oħra tkun distracted ma tkunx qed tagħti każ. So tagħmel siegħa fuq is-sufan, forsi tiekol xi ħaġa tieħu xi ħaġa l-kiesħa għax xi kultant l-affarijiet kisħin jew affarijiet jew tiekol xi ħaġa at least jisu most of the time il-babies jiċċaqalqu bek. U tara tagħmel siegħa u tara jekk tiċċaqlaqx jew jekk jiċċaqlaq il-baby jew le. Jekk le, after twenty four weeks qed ngħidu, importanti li tiġi l-isptar biex naraw naqra. Aħna meta jiġri hekk nagħmlu monitor, xi kultant ħafna nisa meta jisimgħu il-qalb tal-baby jisom jirrilassaw. Umbagħad jibdew iħossu l-movements. Għax ovvjament kull mara meta Tibda tgħid oh my God, il-bieb mhux qed jiċċaqlaq tibda tinkwieta, ovvja, normali. So, imma mal-inqas dubju, again, kif għedna qabel, better safe than sorry. Ġifiri, jekk jiena, per eżempju, wara li nikol kont nħoss il-baby, mhm. u l-lum mux nħossa t-ċaqlaq, ħanoqot sija bil-qeda u nistenna. Issa jekk jiena nħossa flasġija, U forsi ġili nħossa fil-ħodu, ma sagrosanta kienet ta' flasġija, per eżempju jina, jina zaħir, le, il-kbir, sorry, għax bajt nidlu zaħir, kien jċaqla ħafna wara li ken, u l-moment li nitlu fis-sodda. Mal-ġurnata mhux daqshekk. Ġifieri mal-ġurnata ma nħossu xi ċaqla ma kellix għalfejn inkwieta, diment li mbagħad flaxija ħanħossu. Eżatt. Jekk huwa r-rutina tal-baby. Jiġifieri trid issib ir-rutina tal-baby l-ewwel. I mean, mhux kull baby għandu rutina. Eh, mhux u mhux ħajċaqalqu nħen kollu, għax forsi hawn min ikollu dik il-viżjoni li l-baby ħajċaqla nħen kollu. Le, le. Jiġifieri, pereżempju fil-każ tiegħi jiena naf li meta nkun għaddejja nagħmel miljun ħaġa, jien nkun ix-xogħol whatever. I mean, moħħi ma jkunx hemm, ma jkunx qed jaħseb x'qed jiġri ġo żaqqi. Eżatt, eżatt. So, Qas nagħti kas, I'll be honest, jiġifieri. Imma mbagħad pereżempju nkun naqra iktar nkun fil-karozza, you know, just qed insuq jew inkun id-dar, whatever, u mbagħad nibda nħossna ngħid, ok, fine. Imma jekk pereżempju nkun bikwieti u kilt u minn qed inħoss xejn, anka jien nagħmilha, ngħid ok, ħanoqgħod naqra hekk bikwieti ma nagħmel xejn. u ma tħossha. Mhm. You know? Mhm. Imma jekk xorta tagħmilha dik u ma tħossix, tiġi l-isptar la. Eżatt, biex naraw naqra x'qed Naqra monitor. Eżatt. U bad ikun babies u koll hobbu jinku naħseb. U koll, ovvja, palma meta jitwildu naħseb, inti tista' tgħidli. Lesson ħalli l-ek surprise. Tesperjenzaħħa malli tiġi aħjar hekk iżbaħek. Għax fil-verità hemm affarijiet sbieħ u hemm affarijiet li jkollok tnaqqas. Second trimester bħala għaw ultrasound importanti semmejna l-anomali u xek. U l-visti jkunu għadhom kull erba ġemat l-elem. Aha, ġifiri every four weeks up till 30 weeks. All right. u mbagħad minn 30 għal 36 weeks every two weeks u mbagħad every week minn 36 l-hemm. L-aħħar ftit mbagħad. L-aħħar ftit. U l-baby għalkemm ovvjament dejjem idea li jitwielet 37 weeks plus ikun vijabbli li żjed wara ma li tibda third trimester u xek. Jisu ta' 28 weeks Technically, mela din dejjem tinbidel, ok? Ġifieri. Eżatt, għalhekk qed insaqsik fil-fatt. Ehm, so technically wara 24 weeks. All right. Aħna ngħidu li it's a viable pregnancy. All right. U jiddependi wkoll fuq il-weight tal-baby, ġifieri mhm. dik ovvjament tiddependi fuq jekk inti kellekx ultrasound riċenti jew le.

issir diffiċli, ħafna nisa jew isibuha diffiċli biex isibu pożizzjoni komda fis-sodda. Ġifieri at this point in third trimester definitely ngħidu lin-nisa biex ma jorqdux fuq darhom straight. Ġifieri dik minn third trimester biss tapplika mhux mill-bidu? Mill-bidu l-ewwel trimestru ma tagħmilx differenza. Vera, ara jiena kont mill-ewwel bdejt. Fil-ġnub u kull ikoll li ftit norqod fuq dari għax kollox kontra jiġri ma nafx għalfejn dawn l-affarijiet vera ma norqodx fuq dari. I mean, ir-raġuni hija din, so inti iktar ma jikber l-utru, kun hemm iktar pressa fuq il-vessels, il-main blood vessels li qegħdin jisu fuq in-naħa ta' wara ta' dar, mhm. fuq darna. U jekk dawn jagħfsu fuqhom, imbagħad il-demm sejjer kemm jisu back to your heart u kemm għall-baby jkun qed jonqos. So aħna għalhekk ngħidu li toqgħod fuq ġembek. All right. Either side fil-verità, aħna ngħidu left is better imma ma tagħmilx differenza u meta tkun rieqda. All right, okay. Good to know, xi raġel kont inkun fuq ir-rajt u nqum ninħasad minn ma doqf dor. U le, u anka jekk tqum f'nofs tal-lejl u tinduna qiegħda fuq darek ma waqgħatx id-dinja. Ġest dur fuq naħa u daqshekk. Jiġifieri ħafna nisa jsibuha vera diffiċli jsibu pożizzjoni komda mhm. fis-sodda jew ikollhom ħafna insomnija. fejn you know they find it very difficult to sleep. Jeżistu daw il-pregnancy pillows. Mhm, jgħinu. Biex jgħinu biex inti forsi ssib pożizzjoni naqra iktar komdu, jgħinu biex inti wkoll iżżomm dik il-pożizzjoni biex ma tinqalibx għal fuq darek. Mhm. U jisa kienet tkun ta' sapport ta' zaq. Eżatt. Ma tiddendilx kompletament l-isfel fuq is-saqqu. Ukoll. Iżomm jisa posta. Eżatt, eżatt. Però mbagħad ikun hemm xi nies li forsi jkollhom uġigħ fil-ġogi, so fil-hips. jew ikollhom ix-xatka, so bażikament l-utru jkun qed jagħfas fuq in-nervituri u mbagħad ikollhom jisu shooting pain minn wara minn patata bażikament jinżel wara l-siq. Sfortunatament m'hemmx ħafna tista' tagħmel għal dawn l-affarijiet sakemm dak il-pressure minn fuq in-nervituri jitlaq Hemm xi nisa li jkollhom ħafna nefħa f'saqajhom, pereżempju f'idejhom. Xi kultant jkollok ħafna nefħa f'idejk, ukoll tħoss tnemnim f'subgħajk. Carpal tunnel syndrome ngħidulu, so again ikollok nefħa fir-ris li jkun qed jagħfas fuq il-nervituri u ma tibdiex tħoss daqshekk. L-istronajt. Again, wara d-delivery dawn jitilqu. Ok, jirġi jiġi għad-normal. U l-vini. Jina jien batejt ħafna bil-vini fiż-żaj, per eżempju. Il-vini u koll. So again, jekk xi ħadd ibati mill-vini jeżistu il-compression stockings li tista' tilbes biex inti kollok bażikament ikunu socks. Differi trikija. Socks vera tight, ok? Biex jisu l-ilma u d-dem ma jinġemax fis-saj. Imma qisu it diverts it back up biex ikompli ċ-ċirkulazzjoni. Issa jekk xi ħadd eżempju għandu din-nefħa jew għandu l-vini, jaqbad u jixtrihom jew l-ewwel teżaminah il-gyni għax taf in ġieli tgħid ħa naqbad u nġib, ħa nilbishom, nipprovhom, jew aħjar affarijiet hekk peress li ovvjament ħa jaffettwa ċ-ċirkulazzjoni, tieħu l-go ahead tal-gyni l-ewwel. Ara, compression stockings mhix qisha mediċina. Okej. Jekk tilbishom, żgur m'intix ħa tagħmel ħsara. Mhm, all right. Jiġifieri, I would say go ahead. All right. Tajjeb. So, it doesn't really make that much of a difference, le. Najib. Jina li kont insibni kom dan il-bisom jew jgħin nil-bisom għax jina kelli zaqq kbira fl-axħar. Qabel ninżel mis-sodda. Ok. il għaliex is-saqajn kienu jkunu vera slim dak il-ħin, fint, bil-lejl tibda taddi ħafna pipi, ġili kont molli naqra zajra, zajra, zajra saqajja. U kienu jgħinu biex nilbisom, il-minuta li kont nizzel saqajja, kien nilbisom wara ħames minuti mħonċ ndaħħalhom. All right. So, eh, dik xi ħaġa li kienet li kienet tejn ħafna. Għax huma bsin, mhumiex daqshekk komdi, imma. Yeah. Naħseb illi għenu biex telqu ħafna minnhom il-vini wara, għalkemm naf li normalment jitilqu imma mbagħad ovvjament jekk pereżb jiena kont naħdem tnax-il siegħa fuq saqajja. Iżjed ma ħa tistrejnja, iżjed ħa jkun hemm ċans li ovvjament jibqgħu minnhom hemmhekk. Eżatt, l-istess, eżatt. So, għal ħafna nisa li pereżempju għandhom xogħol fejn ikunu fuq saqajhom, I suggest it u jibdewhom mill-bidu. Jibdewhom mill-bidu wkoll għax Tgħin ukoll il-problema l-oħra, so il-problema li konna qed nitkellmu fuqha tal-pressjoni baxxa fil-first trimester. Dawn l-istockings jgħinu wkoll minħabba f'hekk. Żgur, because they help circulation. Exactly, ġifieri jiena pereżempju minħabba li konna nagħmel sigħat twal bil-wieqfa, kont nilbishom ukoll, kienu jgħinuni ħafna. Jiġifieri, again, m'hemmx għalfejn I mean, tista staqsi għajni, tista mhm. staqsi tabib, ovvja. But it's not 100% necessary, ġifiri, it will help for sure. Jek għandek xoħlek, iktar u iktar nissuġġerija. Tajib, tajib. Third trimester un bat, it gets tricky a bit with the Braxton Hicks.

forsi qed tidħol fil-ħlas qabel iż-żmien. Okay. Li aħna ngħidulu preterm labor. Mm -hmm. Li xi nisa wkoll jibdew iħossu daw il-contractions early on minħabba li jkunu dehydrated. So fil-fatt fit qalu importanti ħafna li you keep yourself well hydrated u tixrob 2 to 3 liters a day. Espeċjalment f'Malta fis-sajf. Fejn eh, qed titlef ħafna ilma u. għax ovvjament għandna ħafna sħana. So Braxton Hicks, eżatt, huma dawn il-trial contractions. Diment li jkunu manageable, ma jkunux painful ħafna. It's fine. Ovvjament, once li jinti jibda jkollok contractions li tajt isma, these are much tougher, jew etni u panadols, xorta minix komda, jew isset jiġu iktar spissi, Qed inħoss two contractions in ten minutes, three contractions in ten minutes. Dak huwa qisu l-punt fejn tibda tgħid these are not, definitely not Braxton Hicks, these are the proper contractions, forsi missni immur l-isptar biex jarawni tal-labor ward. Sowa. So, aha, that's the situation tagħhom. Pero ġili jkunu false alarms u kol dawn, meta ġili kollok per eżempju jien naf, contraction kull three minutes, imma tkun tħossha li mhux deep, u mbagħad once li tesperjenza il-proper contractions meta tgħid ah, all right, għax vera kienet tawġi dik imma id-differenza tkun tinħass. Imma ovvjament meta tkun l-ewwel darba. You wouldn't know what to expect. So ma l-ewwel, up, all right, naħseb ġejn il-contractions. Eżatt. Jiġifieri aħna kemm il-darba pereżempju Tiġi mara l-labour ward, ikollha xi tightenings, ikollha xi contractions forsi mhumiex daqshekk b'saħħithom. Neżaminawha, narawha, insomma bla bla bla. U mbagħad qisu jkun għad baqa' għala ġifieri u jkunu mbagħad eventually battew pereżempju. Intuha hydration. Intuha l-panadols u jisa terġa' tiġi komda, terġa' nibatu għad-dar. Probably later on, jiġifieri fil-għaxija jew hekk, per terġa' tiġi probabbli bil-contractions għax issa actually bdew il-contractions propja. Imma kif ittajt inti u inti jekk tkun l-ewwel tqala ma tkunx taf eżatt u x'ħatħoss x'ħajġri. Imma fuq il-blue card, fuq wara tal-blue card, hemm in-numru tal-labor ward, ovvjament ikun hemm xi ħadd 24/7 hemmhekk Eżatt. Jiġifieri aħna dejjem ngħidu lin-nisa, ġifieri meta jkollok xi dubju, xi saqsi xi ħaġa, dejjem tista' ċempel hemm. And either way, as always, better safe than sorry, any worry or whatever, aħjar tiġi. Ekku. Il-baby dur ħafna, Dr. Sera, ġozzaq. Metu huwa l-punt illi nibdew nistennew li jdur rasu 'l isfel, f'dawk it-trabi li jduru rasu 'l isfel, għax nafu li hawn trabi li jibqgħu rashom 'il fuq, bridge. Eżatt. Ehm, ara, m'hemmx regola fissa. Ok. Bil-fors sa da żmien irid ikun rasu 'l isfel. Kif qed tgħid inti hu l-babies mhux kollha mbagħad iduru rashom 'l isfel. Ehm, definitely in third trimester, Jkun rasu l-isfel l-affarijiet li nistgħu like nagħmlu biex ngħinu l-baby jibqa' hemmhekk rasu l-isfel bla bla bla. U għalli tibda tagħmel forsi xi squats. Okay. Eh, forsi toqgħod fuq il-ballun, dak il-famuż ballun ta' tqala, ok, biex inti jisek il-pelvis tiftu naqri żjed u tejn biex ir-ras tinżel naqri iktar. Ok. Eh, but there's no, I wouldn't say that there's a fixed Time, meta bil-fors il-baby irid ikun rasu l-isfel. All right, ok. E żgur għax nasib hawn min idur last minute. Of course, e, hemm min jiġu għaċ-ċesarja għax il-baby kun qiegħed breach. Dejjem qabel iċ-ċesarja għall-breach dejjem nagħmlu ultrasound biex niċċekkjaw u jkun dar. At the very last minute. So, You know? You never know. U sintendi li memx jisu timeline meta l-baby idur rasu l-isfel, probabli lanqas għall-engagement as such, nibdew tibdew timmonitorjaw. I mean ara, fil-meta qed namlu l-ultrasound second trimester, beginning third trimester, il-pożizzjoni tal-baby mhix ħa tagħmel differenza, xi ovvjament għad baqgħalna rights. Ovvjament, the closer you get to your due date, iktar nkunu qed nistennew li l-baby jdur rasu l-isfel biex ikonna a routine plan għad delivery biex ikun hemm vaginal delivery sewwa. Breach delivery mhix ħaġa impossibbli u qatt ma ġrat illi ma jistax ikollok vaginal delivery imma r-rutina f'Malta minħabba l-iskills li għandna u l-esperjenza li għandna usually nippreferu li nagħmlu ċesarja għal breech delivery għax hija naqra iktar komplikata, hemm naqra iktar riski assoċjat magħha, so that is the standard. Pero, kif kif qed ngħidu ġifieri there isn't a fixed time period. Okay. Sowa. U pregnancy bi twins. Aha. Eh, Malta għadhom li kollhom iċ-ċans li weldu normali jew jekk twins Ċesarja. So well that's um, tipi differenti ta' twins. So that makes a massive difference. Eħe, all right. Iva, iva. Iġifiri jekk inti għandek twins illi edin eh, boros separati, bil-placenta separati, that's one thing. Once li kollok twins et jixxerjaw l-istess eh, borza u jixxerjaw l-istess sekonda placenta, dik dak it-twin pregnancy jkun iktar high risk. Dawn ngħidu meta jkunu identical. Exactly. All right. Issa, again, il-classic pjan għal twin delivery f'Malta hija ċesarja, mhm. anka barra. Ok. Ir-raġuni hija illi inti ok tkun taf il-pożizzjoni tal-ewwel baby għam tagħmel l-iskan Imma once li joħroġ l-ewwel baby ma tafx kif l-ieħor ħa jdur żgur għax ara kemm ħa jdur. Ħa jsib l-ispazju. Sakemm jinżel hemm isfel, jiġifieri you never know mbagħad jekk ħa jkunx rasu l-isfel jew breech. It-tieni wieħed. Ah, right, it makes sense. Allura inti. Ġieli ġrat ma, mhuwiex affarijiet li qatt ma jiġru, ġieli ġrat. Jiġifieri jekk inti għandek mara illi eh, Din mhix l-ewwel tqal l-ewwel ħaġa. Kellha previous successful vaginal deliveries. Vera tixtieq ikollha vaginal delivery. Għandna l-istaff li huma trained biex jagħmlu breech delivery available. I mean, the stars need to align. So classically, ikollhom ċesarja. Imma mhix xi ħaġa li hija impossibbli. All right, jiġifieri jekk mara turi dik ix-xewqa u kif qed tgħid inti forsi ġej diġà esperjenzat vaginal delivery. U jkun hemm ħafna planning, eżatt, mhix xi ħaġa li ħadd tiġi dakinhar isma' biddilt moħħi ta' U mhux hekk, ovvjament, skont kif ikunu qed jidru fuq l-ultrasound, skont kif tkun qed tiżviluppa tqala, dan għal kollu. Li m'hemmx riski bla bla bla. Dan anke tqala' baby wieħed, ikollok ħafna pjanijiet u x'tixtieq tagħmel, imma at the end of the day, skont kif tkun qed immexxi immexxu l-affarijiet. Is-cervix lejn l-aħħar jibda jinbidel u x'hekk biex jibda jipprepara għall-birth. Aha, yes. So, Ovvjament, waqt id-delivery, is-cervix jinbidel b'ħafna. Oh, dik, eżatt. Maluq, irid jiġi 10 centimeters, right? Eh, u dawn iċ-changes jibdew minn qabel id-delivery stess is-soltu. Ok. Jiġifieri aħna biss minn 38 weeks onwards Dejjem noffru biex nagħmlu vaginal examination. Ok. Biex nagħmlu assessment tal oqta tal-utru. Sowa biex naraw kemm hu miftuħ, kemm hu qasir, jekk hux soft il-pożizzjoni tiegħu, kemm qiegħda l-isfel ir-ras tal-baby. Ok? Eh, biex ikonna idea ta' x'qed jiġri. U wkoll apart l-examination aħna noffru ngħidulu membrane sweep. Fej bażikament jekk l-on tal-utru jkun ftit miftuħ, aħna jisu nistreċjaw ftit, joħorġu il-hormones mill-on tal-utru naturali tiegħu li jgħinu l-on tal-utru jinfetaħ naqri żjed, jiġi naqri iktar soft, jiġi jiqsar. U dan jisu jipromovi li il-mara titħol fil-ħlas waħedha. All right, din xi ħaġa vera qed nogos li semmejta interessanti, ġifieri il-membrane sweep, jekk stess ma tkunx anqlet għax hawn min ġo moħħu inkluża jiena, li membrane sweep equals jekk ħa taħdem ħajkoll il-baby, jekk mhux ħajkoll il-baby ma ħadmitx. Ma jkunx il-każ għax jaf tkun qiegħda tmexxik pass il qudiem Aha, mela, membrane sweep Taf illi tqanqal l-uġigħ tal-ħlas u tibda fil-ħlas? Ġieli jiġri hekk. Most of the time ma jiġrix hekk imma. U jiddependi ħafna fuq kif inhu l-għon tal-udru. Jiġri inti jekk jien qed nipprova nagħmel swib li huwa kważi impossibbli fuq għon ta' udru li huwa kompletament magħluq, nothing is gonna happen most likely. All right. Jekk inti qiegħda diġà two centimetres dilated u l-pożizzjoni qiegħda you know, l-ras qiegħda 'l isfel, bla bla bla, u again, the stars are aligning, then it has a good chance of working, fhimt? All right. Mhux kulħadd l-istess. Imma xi ħaġa tkun qed tagħmel, jiġifieri jaf hemm mnejn jekk ma tkunx qanqlet it-twelid, tkun qanqlet li bdejt tinfetaħ xi ftit. Jgħin eżatt, jgħin loq tal-utru ftitu, iva. Jiġifieri il-gajniż meta jiġu biex jagħmlu l-membrane sweep ma jagħmlux dejjem bl-intenzjoni biex tqanqal It-twelid dehren deher iktar biex tgħin għall-preparazzjoni. Imma inti meta tagħmel membrane sweep dejjem taf illi hemm ċans li tidħol fil-ġuħ. So aħna għalhekk dejjem nagħmluh wara 30 weeks. Żgur, eżatt. Minix ħa nagħmel sweep qabel for on someone li għandu 35 weeks per eżempju. Għax ma tagħmilx sens. Għax jiena ma rridx illi tidħol fil-las at that point. But after 38 weeks, ovvjament, it's completely fine. Jiġifieri għalhekk nagħmlu at that point. Hemm ħafna nisa wkoll illi jaħsbu illi għax aħna qed nagħmlu membrane sweep qed nagħmlu xi ħaġa mhux naturali in inverted commas. Veru, iva ġi li smajtu dal-argument. Però aħna jisu il-punt għaliex qed nagħmlu dal-membrane sweep biex aħna nevitaw kemm jista' jkun possibbli illi hi tispiċċa li jkollha induction of labour li hija xi ħaġa oħra li għadna ma semmejniex. So bażikament, again, during the end stages, jew 38 weeks onwards, aħna dejjem norganizzaw data li tkun id-date of induction, fejn bażikament dik nużawha bħala deadline illi jekk inti għadek ma dħaltx ġol ħlas ta' dakinhar, tfisser li ħa nibdewk aħna. Għax ovvjament il-baby ma jistax jibqa' hemm ġewwa għal dejjem. At some point irid joħroġ. U hemm evidenza wkoll illi jekk il-baby jibqa' ġewwa għal iktar minn 41 weeks, jiġifieri one week wara d-due date, hemm iktar riskji bħal riskju ta' stillbirth. So Is-soltu din id-data dejjem nagħtuha in that week, bejn 40 to 41 weeks, as long as m'hemmx problemi oħra u hemm xi raġuni oħra għaliex għandna bżonn nagħtu induction date iktar fil-viċin. Sewwa? So the aim ta' dawn il-membrane sweeps huwa kemm jista' jkun possibbli biex ngħinu lil mara tqila tidħol fil-ħlas waħedha u nevitaw l-induction. Għax l-induction fi iktar riski milli jekk xi ħadd jidħol fil-ħlas waħdu. Sewwa? Jiena li kont rajt li esperjenzajthom it-tnejn, esperjenzajt induction u esperjenzajt ehm, tweliti li beda waħdu, li il-contractions li jiġu waħedhom kont ħassejt, issa ma nafx jekk għax kienu t-tini darba u għax kont naf kif forsi nista naħdem magħhom jiena, kont ħassejt li kienu iżjed faċli biex naħdem magħhom. Mentri meta kienu induced għal-bidu iva, ma mbagħad jisom f'daqqa ġew ħafna f'daqqa li ma stajċ laqqas bin-nifs. Mentri naturali kont innexxi li domt ħafna nikkopja bin-nifs biss. So, bażikament li jiġri f'induction minn barra li aħna l-ewwel nibdew billi nassessjaw l-għonq tal-utru, forsi nagħtu xi ġel biex l-għonq tal-utru jinfetaħ ftit. u mbagħad nifqgħu l-ilma, nagħtu d-drip li jqanqal il-contractions li aħna ngħidulu syntocinon, sewwa? U l-uġigħ li jkollok tal-contractions bis-syntocinon ikun iktar b'saħħtu most of the time, ġifieri tkun iktar muġwa. Ħafna nisa jgħidu hekk. Ehm, so yes, but besides that, minn barra l-uġieħ, ehm, hemm iktar komplikazzjonijiet assoċjati ma' ehm, ma' labor li huwa induced versus li tidħol waħdek. Mhm. So aħna għalhekk nippruvaw nevitawha. Negi mista' jkun fem naturali. Eżatt. dejjem aħjar f'kull ċirkustanza. Eh, ma nafx jekk xtaqt xissemmi forsi xi punt ieħor rigward pregnancy li forsi stajna missen, ovvjament ma semmejniex kollox, we went through a brief up, provajna naddu ftit itqala pass pass. Ma nafx kienx hemm xi ħaġa forsi importanti li tixtieq issemmi, forsi li eh, marat ila tajjeb li tisma' jew ma. Jiena naħseb ara in general. Itqala hija a time in your life which can be very beautiful, jista' jkun li jkollok problemi wkoll and it can be a very anxious time. Ġifieri mhux kulħadd l-istess. Ekku, vera. U importanti wkoll li dak li jkun forsi jeduka ruħu u jkun jaf ukoll what to expect U fil-fatt l-isptar hemm sessions għatta apposta għal expecting parents, il-parent craft sessions. Imma vera, vera edukattivi u vera importanti. Aha, vera importanti, naqbel. U, u kol, eh, illi aħna dejjem available biex niddiskutu whatever can be on their minds. U li l-iktar importanti u koll li ma tiffissax fuq pjan u x'ħa jiġri, jiġifieri meta pereżempju tiġi il-labor ward, you need to expect everything, sfortunatament. So, you'll have a plan, jkun hemm xi ftit pjan like, ok, jiena pjanata l-vaginal delivery, imma ma tkunx taf x'ħajġi, ma tkunx taf x'ħajġi. Jiġifieri inti l-importanti li tipprova kemm jista' jkun Tkun kalma, tisma' dak li qed jgħidulek, tagħmel deċiżjoni based fuq dak li jgħidulek, imma come what may and you know you try to be as calm and open as possible. Hekk naħseb għax naħseb dik tikkawża ħafna ansjetà. U jekk inti you're aware li these things can happen and you're you're educated about them before, għall-inqas tkun taf fuqhom U jiena dejjem naħseb hekk, naħseb illi knowledge is power. So lili hija xi ħaġa li tikkalmani żgur, iktar ma nkun naf, well, tkun taf iktar forsi tinkwieta u le. Imma in general naħseb li jekk inti tkun taf x'jista' jinqala' tħossok iktar kalma. That is the aim of this podcast fil-verità. Exactly, that is what we're trying to do, ġifieri żgur aħna naħsbu hekk jiena u int. Jiena jiena hekk hekk nemmen li nippreferi li nkun naf isma' hemm A, B, C, D, E It can be any of them. Exactly. So, ħan nipprepara il-moħħi għal kull eventwalità. Eżatt. Ovvjament nixtieq illi jiġri l-qa u mhux il-qe, imma whatever. Eżatt. Issa mder jiena xi ħaġa li kont kont inżomm ġo moħħi illi kemm il-midwives u kemm il-gajnis anke jekk forsi ma tinzertax il-gajni tiegħek li tmur għandha normalment tal-visti, l-aim tagħhom huwa li fl-aħħar mill-aħħar joħroġ dal-baby buċċ il-ġid. So bħalma hija sodisfazzjon għall-lom hija sodisfazzjon għall-midwives u għat-tobba. So konna jgħid orrejt, mela ħana ħalli ruħi fidejhom huma jafu x'l-aħjar, ovvjament l-lom ikollha l-intuition tagħha, ma huma jkunu backed by knowledge, allura konna jgħid jien qiegħda fidejn tajba issa We go with the flow. Eżatt, eżatt. Aħna dejjem lejm, mhux baby biss, healthy mommy, healthy baby. Healthy baby, eżatt, eżatt. Għax bħala l-om inti taħseb biss forsi fuq il-baby, ma aħna nkunu naħsbu fuq it-tnejn. That is the result that we need, right? Ekkum. Ġri healthy mommy, healthy baby, that's always our aim. Tajib, thank you ħafna, Dr. Sejra, tal-lini. Samt ħafna knowledge maħna. U eh, ninsab ċerta li ġenituri li jew għaddej mitqala jew forse jtasbu biex kollom tqala ħajsibu dan l-episodju tal-podcast u btli għal-jom. Nispera, nispera, hope it was useful. Grazzi ħafna u good luck, eh? Thank you. Ġeja ġerni sabiħa ħafna. Fija kif taqbad tgħid, mhux ħanidilhom iż-żvantaġġi ta' fiha l-affarijiet li jinbidlu f'ħajja oh. challenges diki. L-isfidi tagħha ma fl-aħħar mill-aħħar ninsab ċerta li ħatkun waħda l-isbaħ esperjenza ta' ħajti. Speċjalment il-delivery u xin tiltaqa' mal-baby. Il-moment huwa deskrivibbli ġifieri nixtilek ħafna ħafna ħafna ġid. U għidla kbira għal dan iċ-ċepter sabiħ li ħad idħol fih.